la ku ri na wehe kwalaho nga koho yime ku lunga ku lota twa ku namuntlha hi ku khomele yini kambe ke timhaka ti tele minhlero wa mehe um eh, tin'wani ta toho timhaka ti nga tala i ku hi eh, ra vuntlhanu ni vulavula hi timhaka ta ku ku na renke yin'wana yi nga koho ka dzume hi rhandaka loko muyingiseri un'wana a vula leswaku eh, a yi le ku tirheni se um ni rhambe lava va khumbekaka ka timhaka ta renke liya lava va khumbekaka ka renke liya va vuye va ta va fikile kwala E, swi ta twa ku va ri yini vona hi ta twa ku e, va angula va ku yini ivi kusuka kwalano lava xotaku hi ta va kuma loko ku ri ku va koho loko ku ri ku hava lava xotaku swi vula ku mhaka leyi ya rank yi ta vhe yi va yi herile ivi minduku yi sungula ku tirha hi ndlela yeleyo kumbe namuntlha yi sungula ku tirha i nangona ku afrika wa vulavula ka munghana lona fm makomba ndlela tsundzuka ku na mitlangu liya ya khapu ya misava leyi nge le ku yeni mahlweni a new zealand na le australia se swi nga leswi hi ta pfa hi ya hi ya twa ka xipano lexiya xa mitlangu ku ri va ri ntlangu wu famba njhani kumbexana handle ka ku dya nkarhi mingiselo mugara rona fm hi ku khume n'we timinete ntsena ku pela wara ya khume mbirhi yi maxikan'wekan'we hi ya twa ku ri timhaka ta mitlangu wa eh, lowu yaku mahlweni wa va- wa vaxisati kusuka la o- a new zealand na la australia

nkulukumba snoki zikalala tanihi murhangeri wa eh, the veterans league ya african national congress hi ndlela yo yoleyo kambe ke ni nga se vulavula ko tala ni nga se ya ka timhaka ta ntlangu wa bolo ni nga se ya kwihi ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha hi sweswo miyingiseri munghana lonene fm a ku amukela nakambe kheseli laci kheseli swinene na swiviko swo swa leswi na ku pfumela ku ri ntlangu wolowo wu ta famba hi tihlo ra xiafrika eh, hi ndlela leyi loko afrika yi hlangana na tiko leriya ra le ireland hi ndlela yeleyo ntirhi hi ra vuntlhanu loko ni ri laha ku va na muyingiseri a lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini ku ri na rank aka dzumeri kambe yi nga ri ku tirheni se ivi a ni nyika mavito ya yena ku ya hi yena a ni nyike mavito lawa a ni nyike vagiyani taxi association a ni nyika vadzumeri taxi association a ni nyika na greater giyani municipality a ku vanhu lava hinkwavo va vitani wena khalanga va ta kota ku hi byela ku hikokwalaho ka yini renke liya yi nga ri ku tirheni Se namuntlha ni na van'we la va ka masipala a va tangi, ni tshemba ku a va ti loko va vitaniwa kunene hi ndlela liya va lava ku byeriwa kunene ku ha mi lava, se a va tangi. Vadzumeri, Taxi Association, a va tangi. kambe na la i mani ni twa ku vo i mani enhlekani mi amukeleli ka munghana lone inkomu um, muhaxi
mi vukile hi pfukile hi pfuxela vona a hi pfukile
byelani vayingiseri ku n'wina n'wina mani mi huma kwihi
Mina hi mina Mbhiza, MI, ni huma a Giyani Taxi Association.
Giyani Taxi Association. Se ni byeleni eh ku na rank ka Dzumeri n'wina tanihi Giyani Taxi Association mi tiva yini?
Eh Hina hi ri Giyani Texasini hi tiva leswaku rhenke kwale yi sungulaka kona yi nga sungula kona early vo 2014 15 16 hi karhi hi lulamisela timhaka ta ku ku akiwa rhenke leyi hi vitaniwe na tihlengeletanini ko fana ni le ka satellite eka dzumeri hi ya hi ya vulavula hi timhaka ta rhenke ku ku ta akiwa rhenke ku va ku hlawuriwa na ndhawu laha renke yi nga ta tshama kona laha ka indhambi cross mhm. kwala yi nga akiwa kona kusuka kwalani ti ve ti fambele ku nga ha vuriwi nchumu ku fika loko lembe leri ri ri nga ha ku hela se ku sungula ku aka akiwa laya ku fika laha yi nga hela mm. ku te hi ti 13 ta april 2023 Ku va na papila leri ri nga rhumeriwa aka Santaco, va komberiwa ku va ta le rhenkeni, yi ta pfuriwa rhenke hi ti hi ti 14 ta April 2023. Lava ka Santaco ka papila ra vona a va byeriwe ku va fanele va rhamba hi association leyi nga concern. Se va ve va hi rhamba hina hi ri va Giyani Taxi Association va hi tsalela papila papila ri nga leri Ivi va ku ya mi- pfuriwa hi ti 14 ta April 2023 se hi ti 14 te toleto hi yini leyi ku hi ta pfula rank va ka masipala a va ri kona Mara lexi hi nga languta xona kumbe lexi xi nga fika xi humelela a swi nga si hela hela kahle nga ku na switulu swo tshama vakhandziyi loko va nga si va ha yimela thekisi kumbe va yi nga si famba thekisi a swi nga si vekeriwa Se a yi pfuriwa yini? se ivi a hi tlheleleni leyi lava a va te yi lava ku pfuriwa a ku ri mani a ku ri papila leri a ri huma ka masipala ri sayiniwe hi kr baloyi aka lava community service mm. ah.
lava nga ta hi byela loko vo tshika va tele ku se loko va pfula a va pfula yini swilo swi nga se helela mm.
se hi fike hi tshama le na vona a va ri kona mara ku hela ku tala van'wanyana vanhu ku renke yi ta pfuriwa va lo heta va hi byela ku ingaku swilo swo tala a swi tshamisekangi la se loko swi ri so hi nge pfuriwi hi ta mi byela loko yi ta pfuriwa se kusukela oh. kusukela nkarhi wolowo a hi se za hi byeriwa nchumu
leswi swi vula ku a ko va na renke yi ka yi nge ri ku tirheni ko va mhaka ya ku a yi se hela
rhenke sweswi yi herini mm. kwala ka yan'wana ya masiku rhenke yi ve yi pfuriwa hi ti-18 ta may
okay
kambe a yi pfuriwa hi mani
a ku ri masipala
na n'wi a mi rhambiwile hina hi rhambiwangi kasi loyi a tsalele vasanthako papila ku kondza loko va mi rhamba n'we a ku ri ma
a ku ri kr baloyi wa ka masipala va ka masipala lava fambisaka eh, community services leyi i testing ground
se n'wina tanihi giyani taxi association mi mi le ku endleni ka yini endzhaku ka loko mi twe ku yi pfurile hi ti-18
a ku na lexi hina hi nga endlaka xona handle ka ku va hi fonerivo va baloyi ku a renke i i i i i Rhenke hi twaku maviriviri ku ya pfula hi ti 18 ta mm. May mm. mo ka mi nga ha yi rhambeki ku humelela yini se vo ku vona a va mm. swi tivi a ha endlangi swin'wana hina hi lo miyelela hi ntsena
se swi vula ku ku sweswi ni vulavulaka na n'wina mo hindza hindza kwalaya mi kha mi yi vona yi nga ri ku tirheni e sweswi hi hundza hi vulavula hi vona yi nga ri ku tirheni
se se namuntlha mi tile laha hi ku ni mi komberini lava va dzumeri taxi association ma va tiva
na va tiva
oh okay se se se lera ku mi yingiseri a nga hoxanga loko a ku na vo a hi fanele hi va vitanela
a hi nge vuli ku hoxini kumbe a nga hoxangi
se se se ni lava sweswiwani loko mi suka la mi lava baloyi lava eh lexi ndlaku ku ni ku mi lava baloyi lava i ku hina hi ta va lava hina hi swa hina swa ku va ta ta moyeni va ta hlamusela ku hikokwalaho ka yini Rhenke yi nga se pfula ku fika sweswi, na ku ma, masiku lama mambirhi ku endleke yini, lera ra ti 14 ta April na ti na ti 18 ta May. Kambe n'we na n'we swi ta lava mi va vutisa ku yi ta pfula rini rhenke, hi swa n'wina mi ri handle, mi nga swi kota sweswo. ma ta sungula mi ya tshama na na association eya kambe lexi xi lexi mi vulaka xona muhaxi xi va kahle loko ku ri lavaya va va va ka masipala va consultaku hina hina hi nge hi ya consulta a ka masipala mm. mm.
se loko mo twa siku rin'wana loko mi mi pfuka mi twa ku ho rente leyi yi pfurile na swo ku tirhela lava va dzumeri taxi association mi ta ndla hi va ni n'wami le consulting hina loko vo vo endla sweswo hi ta languta ku hi nga endla yini hi ku ya hi ku hina hi na mfanelo ya ku tirhela laya Hi ta landzelela timfanelo leti ti tirhisiwaka loko swilo swo va swi ri hi ndlela yaleyo.
Loko mi ku mi na mfanelo mi vula yini? Ni vula ku hi laha renkeni hina hi hi tirhela kona ti-routes ta hina ti fambela kwalaha renkeni ti fambi kona laha se loko ko va ku nghena van'wanyana va tirha laha hina hi nga tivi nchumu hi na mfanelo ya ku ku lava ku ta tiva ku hikwalaho ka yini xiyimo xi ri hi ndlela leyiwani.
loko va ku ku na rank yi fana na na ya leyi nga kwala band store yi ndlise ku yini yi ta mi pfuna yini n'wina tanihi association hi ku vona ka n'wina erenkeni ku va ku ri kahle a ne ku fuleriwini ku na mati ku na tithoyilete vanhu ku va karhi va yimele ti ku famba va yima laya va pfuneka va nwa mati va hlamba va va va hlayisekile loko na mpfula kumbe ku ba moya va ta va va kume ku tumbela Mm, mm, mm.
no ya khensa swinene mani a khensa swinene sweswo mi yingisela munghana lonene f m i vaakiyani taxi association loko me a no fanele ni mi pfuna a ni fanele ni mi pfuna njhani tanihi hi nongonoko wa afrika wa vulavula ku ri renke yin'we yi kota ku tirha
leswi mi nga ku endleni ka swona ingaku swi ta hetelela swi pfuna hi ku loko mi vitana va ka masipala ni ri vona lava nga ta fika va mi hlamula ku ku endleka mm. yini laya mm. e ku endleka yini laya
vakhandziyi vona ke a va se vilela ku ku hikokwalaho ka yini renke leyi nga endleriwa vona na n'wina yi nga ri ku tirheni va ta va va karhi va vilela mara va nga tivi ku ku humelela yini a ni ri swilo swa swa ku akiwa ka rhenge i swilo swa mfumo mm. i mfumo wu akeli vanhu ku va ta kota ku pfuneka se loko wu akini ivi ku tshama vanhu va nga ha xi tirhisa a swa ha twisiseki Ne matreni, ne matreni. Na khetsa swinene eh, kambe mi te n'wina mani emimbiza
mbiza khenseli tatani mbiza eh ku va mi mi teke x- nkarhi mi ta mi ta bula na hina la ni na ku pfumela ku hi ra vuntlhanu lava masipala va ta ta se loko va masipala vo tiyisisa ku va ta eh, Hi kombela na n'wina mi tlhela mi vuya mi ta kambe ni kombela mi ni siyela vuxokoxoko ku endlela ku loko se swi tshamisekile hi ta kota ku mi lata ma ha pfumelela na sweswo msi iya pfumelela
no inkomu mbiza a khensa swinene hi sweswo mingiselo munghana lona f m va lava hi bula na vona i vagiyani taxi association leswi swi endlaku leswaku hi bula na vona i mhaka ku hi ra vuntlhani ku te muyingiseri laha a fikaka A ta tsakela ku lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini rank leyi nga pfuriwa ka ka Dzumeri yi nga ri ku tirheni. Ku ya hi yena i te yi pfuriweni kambe ma twile tatana Mbhiza va kha va kombisa timhaka ta ku hi ti 18 kumbe hi ti 14 va va rhambiwile hi Santaco kambe a swi nga se helela a ya ha pfulangi hi ti 18 lesi ku va twe maveriveri ya ku yi ta pfuriwa kambe na sweswi hi vulavulaka a yi se pfula se i swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi landzelerisa hi ta twa ku ku endleka yini kusuka la benstore hi nga kona mingisela munghana lona fm na vona ku eafrika wa vulavula ni tshemba chiyime ku lunga ku ta hi byela ku um ntlangu wu le ku fambeni njhani kambe hi sungule ni twa nhlokomhaka ta mahungu na tatana hlulani mfana ni magayisa ivi kusuka kwalano hi ya ka malaci kusuka kwalano hi ya ka tatana good enough mashego lava nga ta hi pfuna ku twisisa ku um eh, swilo leswi nga humelela ku hela ka vhiki swi fambe njhani kambe sweswi hi sungula laha

ya eh, ti-anc veterans lava va nga hlawula snoki zikalala tanihi murhangeri wa vona a hi sunguleni hi mhaka ya eff ku ni na fihlekani
ri xile brapet ni fixile na vayingiseri va munghana lonene
a khensa swinene good enough loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina ku hela ka vhiki eff eh, e yi endle leswi van'wana va nge ematimu loko n'wina mi langutile tanihi muhleri mi vone ku ka ku endleka matimu ya wa ni nga vulavula leswaku ku endleka matimu mara ku na swin'wanyana leswi vanhu va faneleke va swi twisisi ku ri eh leswi swi endliwe i e f f leswi xilungu va ku ku na ti-optics kumbe va ku ku na optical illusion swilo leswi swi tirhaka ka tihlo loko u languta swilo hi tikho ra wehe u vona swilo so swi ta ku endla ku ri u ta anakanya hi ndlela yin'wanyana FNB Stadium loko yi tele vanhu yi na 95700 and something capacity ya yona so yi twile leswaku eh Marshal Dlamini u kombile leswaku ku va na vanhu lava tshamaka ka overflow vanhu valavo va nga fika ka 10000 so leswi yi swi voneke i mugqivele i ku ri yi vone vanhu va tele FNB Stadium mara loko swi ku ka nhlawulo yi tisiti timbirhi ntsena le ka legislature so mara loko u langute tiko ra wehe u ta vona leswaku a hi lavanhu lava va ta teka va ta teka tinhlawulo e, e, twenty twenty four mara kahle kahle loko se ya ka ka tinambara twisa leswaku vanhu lava a va ri le vanhu lava ku ri julius va le mavulavula na vo vanhu lava ku ri yi vona ku endleka swin'wanyana swa ku hlamarisa ngopfu ti-crane ti mi tlakula ti mi yisa letilweni Vanhu lava hinkwavo loko va fambe va ta vhota hi siku leriya EFF a yi ta kuma titulo timbirhi le parlamentini so so swa hlamarisa swi komba leswaku EFF i na momentum kumbe yi endla swin'wanyana swa ku hambana leswi endliwaka hi ANC na vo DA ku ri vanhu va yoho va organized kumbe swa ku sungula leswi i swi voneke swi komba leswaku EFF ya swi kota ku organizer va swi kota ku va na order va swi kota ku endla swilo swi endleka mara loko ku ta ka nhlawulo a ni voni leswaku hi vulavula swa ku tala ngopfu
kambe kambe ku xikombiso xo xolexo xi nge va pfuni ku va tlakusa ka xiyimo lexi va nga ka xona ku ya ehenhla loko va pimanisiwa na loko va nga se endla leswi nga endla
swi nga swi kota ku va tlakusa hi ku ri ndzi twe vanhu van'wana se va vulavula va lava ku joyina E_F_F na vona ku ri leswi va swi voneke ku gqivela swi va hlamarisile va vona ku ri no eh future ya Africa Dzonga i ko le ka EFF so leswi ku laveka va swi repeater ni ri loko ku yiwa nhlawulweni ku na leswi ANC va ku ku na siyancoba rally la va tale ku na a ku na lembe rin'wanyana ANC swi kote ku ri ku tala vanhu ka Johannesburg Stadium na le ka Ellis Park Stadium mara loko i tsundzuka kahle ka lembe leriyo a yi swi kotanga ku performa kahle i ku na support leyi lwisiteke yi nga rilekiwa le parlamentini so tinumber ta vanhu ti ti ti ti ti nga swi kota ku ku byela ntiyiso ti nga swi kota ku ku byela mavunwa i ku ri um EFF swa ku sungula i nkarhi leyi sungula va endla ra level ya ku sungula eh, eh, hi ndzhaku two thousand and twenty twenty thirteen eh a va a ku na vanhu va ku tala va ri a va vula loko va va va va va support EFF and swi vonile ka ti-election ku EFF yi kurile ka ti-election leti endlekeke endzhaku kwalaho na so i swi vone leswaku EFF swi kota ku ri i kuma vanhu va ta yi votela so mara swa swa mugqivelo ku laveka i tisa ku ri yi birthday loko ku na birthday ku na vanhu va ku tala lava taka hi mhaka ku ri ku na tikhekhe ku na tinyama ku na swilo swa ku tala so mara leswi swi ta kombaka ku ri e f f ya yi ta performa njhani lembe leri taka ku ta va ka manifesto ya yoho hi ku ri ku laveka sweswi endzhaku ka birthday leyi ku laveka ku ta va na manifesto ku ri leswi a swi vulavula hi julius swi koka ka manifesto because loko u humise manifesto na va teka mahungu swi va pfuna ku ri va ta ku vutisa swivutiso ku ri leswi swa ntirho u ta swi endla njhani leswi swa swa swa ku pfuna eh, eh, vanhu va le makaya ta swi endla njhani so u swi kota ku ku unbundlela xilungu ku ri kota ku so va ta swi tiva ku ri swi ta endleka kumbe swi nga endleka mara leswi swa mugqivelo swi ya tirha so ka tihlo ka tihlo swa tirha ki ti-optics munhu ta ku no hayi swi ta ni pfuna ku ri na mena associate na na na e f f hi ku ri vanhu va lava ku associate na vanhu va ku ri va vonakala va tlhula
se loko hi kha hi hetsela ka mhaka leyi ya mgqivela um eh, maxehu leswi a nga swi vula swona ke swi fambisana njhani na ntirho hinkwawo
well leswi a nga swi vula julius u vulavula swilo swa ku tala ngopfu i mgqivela mara hi swi twisise ku ri i a ka ri ka leswi va ku i ku celebrate celebratory mode u vulavula swa ku tala vulavula hi Cyril Ramaphosa vulavula hi solidarity vulavula hi Putin u vulavula swa ku tala ni vulavula i mhaka ya ya ya ku ri EFF loko yi kula ku ri vo a va a yi va ku ri va va na ndlala ya ku ri va nghena ka mfumo va ta endla swilo swa ku fana na leswi endlaka hi ANC vo va ta tirha na vanhu that's why ndi ku brother ndi ku leswi a swi vulavuleke i mugqivelo ku laveka sweswi va humesa manifesto ya vona loko lembe se ri famba so i ta vona ku ri va swi kota njhani ku ku endla swilo swo tano ene mina ni na ku vulavula swin'wanyana ndi ku loko munhu loko party ya politiki vandla ri ku roho ri timisele nga swi kota ku rhangela la Afrika-Dzonga ku laveka before before uh, uh, uh, uh, president wa tiko a nga vulavula hi state of the nation address swa pfuna ku ri na voho va ta yi nyika the real state of the nation leswi swi nga pfuna ku ri yi twisisa ku ri e f f yi na ti-researchers leti twisisaka ku ri vanhu va tirha njhani before minister wa finance wa timali a ta yi nyika eh, budget ya hina ku laveka na vo va yi nyika leswi ka tindhawu tin'wanyana va ku ku na an alternative budget so yi ta twisa ku ri EFF ya twisisa swa ku collect swa ku collect revenue ku tirhisa mali ku ku ku, ku borrowa mali ka vo IMF na vo World Bank so sweswi swi swi swa pfuna ku ku ku lula ngopfu ku ri u vulavula u ri munhu wa ku ri u ri bangi ra ku ri a ri le ku rhangereni a wu ri le mfumeni mara loko se u nghena ka mfumo u kuma leswaku swilo swi hambana ngopfu na loko u kaneta ku kaneta ku ku is too much na vo sweswi va swi kota ku va swa ku tala mhaka ku ri va kane vo kaneta mara loko va nghena ka mfumo a ni voni ku ri swilo swa ku fana na leswi va swi vulavulaka swi ta tirha especially i languta mhaka ku ri endzhaku ka nhlawulo twenty twenty four ku ta va na coalition and coalition ya koho i ta va ya ya EFF na ANC and loko EFF i ri le mfumeni i ri le ka mfumo i ta vona leswaku leswi ka manifesto ya, ya yoho ku ta laveka compromise ka kombe swin'wana swa le ka ANC manifesto na ANC ku ta laveka compromise loko va lava ku ri va ta rhangela xikan'we
yaleyo hi ta vuya ka yona ku nga ri khale hi ku um eh, lava a va ri ka nhlengeletano va teke xiboho kambe a hi hetiseleni hi leya eff ka ku sungula hi ku ku vulavuriwe hi timhaka ta ku va ta kuma swakudya vanhu se ni vone hmm. video yin'wana vanhu va kha va hoxiwa kunene swakudya a ni tivi ku a ku endleka yini laya tlhandlakambirhi ku na loyi a nga hundza misaveni ve nge va ta teka vutihlamuleri bya ku n'wi lahla sweswo hinkwaswo swi mi komba yini
leswi swi endleka i i weekend swa ku fana na swakudya a vulavula leswaku va dlaye hundred ta tihomu eh na leswaku ri ku ve na munhu loyi a loveke i weekend and mara ntirho u- u- va va continue hi ntirho endzhaku ka ku ri ku lova munhu i politiki na vulavula leswaku tipolitiki vanhu va tipolitiki va fa fana kahle kahle tipolitiki vanhu va politiki va EFF na vanhu va politiki va ANC na vanhu va politiki va DA loko languta kahle vo fana leswi hambanaka i leswi va swi kotaka ku swi vulavula ku ri loko vayika ra werna munhu wa swi kota ku vulavula ku ri na ti-oratory skills xilungu ku fana na julius u ta swi kota ku ri vanhu va ta ku a ah, mari ku a fana vhele vanhu va na ku lova na loko va tlhela va vuya le moriya kumbe va va vuya le kwini ku na leswi endlekaka mara leswi swi komba ku ri ku na vupolitiki kwalaho hi ku ri e f f a yi fanele ku ri endzhaku ka ku endleka ka mhaka leya ku ve na leswi kombaka ku ri ku na munhu la loveke ku na na lunga la e f f la ku ri lovile le na mhaka leya swakudya na yona a ku fanele ku ri ku ve na leswi vulavuriwaka kumbe namuntlha loko va va ta nyika press conference kumbe hi mundzuku ya ku ri swi fambe njhani ka ka ka ka bed ya vona ku ve na leswi kombaka ku ri ku na remorse ku na ku vaviseka kun'wanyana lo la ku humaka ka vurhangeri ra e f f so sweswi ku ta laveka hi ta vona leswaku hi mhaka ku ri a ku ri lunga ra e f f munhu loyiya loko se a fanele a vekiwa ku ri ku ta endleka yini na kumbe julius malema ta va koho kumbe fresh vambu ta va koho i ta swi languta kahle kwalaho ku ri swi ta komba ku ri e f f yi hambana njhani na mavandla man'wanyana ya politiki
se a hi yeneni ka ti-veterans um ta anc ti hlawulanini i va hlawula swinokisi ka lala tanihi murhangeri wa voho loko mi languta leswi swi nga endleka swi mi nyika xifaniso xa njhani ka timhaka letiya ta ku aka hi vuntshwa ta vandla ra african national congress na vun'we swi swa pfuna hi mhaka ya ku ri a ku va va na ku kanetana va va fika conferenceni va languta ku ri hayi vo mani vanhu va ku ri va nga swi kota ku ku khoma eh, anc veterans stick eh ka malembe la taka ene va va vona ku ri munhu wa ku fana na sinuki zikalala munhu wa ku fana na na na dipithe va ku eh, ngakwe mani tatana tatana dipite mavuso msimangi na van'wanyana na vo dipuo peters ku ri vo vanhu lava faneleke ku ri va nga swi kota ku rhangela va nga kanetanga ku lava ku nga va na mhaka ku ri va ta kaneta tiposition mara leswi yi laveka brapet ku laveka xitisa hi mhaka ya mali hi ku ri leswi endlakaka ku ri ka anc motherboard ku va na ku na ku lwa ku va na ku kaneta ku va na swilo swa ku tala i ku ri loko u ri ka position ka mother body ku na ti-position ta ku fana na deployment ku na power yin'wanyana ku na ku ri u ta va minister kumbe u ta va m e c kumbe u ta va swilo swilo swo swa ku fana na leswo so la ka ti-veteran i vanhu va ku ri se ti-pension a ku na mali leyi fambaka ka conference e loko u ri ka ti-veteran hayi ku ri u ta kuma mali yin'wanyana um ku fana na munhu wa ku fana na khava mutlantsi u kuma mali ya yeya ku ri u tirha a ri president ya tiko so sweswi swi nge pfuni ku ri loko yena a ri khona a ri munhu loyi a khomeke enhlawulo leyi mara even if a nga ri khoma ka nkhawulo a ri munhu wa ku ri u nghena ka vurhangeri lowu a swi ta nga pfuni nchumu ku maka ku ri a ku na mali a ku na deployment leyi u ta yi kuma loko u ri le ka deserteret so leswi endlaka ku ri ku va na ku lwa na ku lwa i leswi i leswi swi swi fambisanaka na mali mara na ka ka makomunisi a ku na mhaka ku ri ka communist party nako a va endla ku fana na tiveteran u kuma ku ri a ku vi na ku na ku lwa a ku vi na ku kanetana njhe loko va fika leyi va va ta languta tilist va ka no ma ri vona leswaku brapet hi vona leswaku maxingu va nga swi kota ku khoma i mhaka ku ri um va endle one two three so ku va na vurhangeri byo tano mara sweswi swi endlekeke swa komba ku ri a hi mhaka ya unity yi nga- mara swi komba unity mara hi mhaka ku ri eh a ku na mali a ku na leswi leswi munhu a ta swi kota ku ta swi gaina loko a ri le ka ka veterans league so mara yo i example ya kahle and va nga swi kota ku ri va nga adjusta loko va lava ku adjusta mother board va nga tirhi kahle kumbe women's league kumbe youth league va nga ta ka yona va ku no swi ni swi ni tsandza kwini ku ri mi tirha ku fana na hina hi mhaka ku ri eh hina ya swi kota ku vulavurisana and a ku vi na ku ri hi ta contestana
mashego ni mi twi ni khenseni nkarhi wa n'wina khensamela inkomu good enough mashego muhleri wa tipolitiki lava hi bula na vona ka nhlekani lowu a hi sunguleni hi hundza laha ta vuya hi twa ku malaci va ri yini ivi hi twana ku mi xavisami ku yini mi nga rivali loko hi vuya mahungu ya misava hi rhurhela va ndhawu le rihanyo ya Limpopo. Not Nigeria, not Republic of Ireland. Khalanga ni ta eka n'wina.
Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM, makombandlela. afrika wa vulavula ka munghena lona nfm 0860002543 eh, ngopfungopfu n'wina swirho swa eff mi fambe njhani a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yo yoleyo kambe ke 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka ku ya amahlweni ku hi twa ku n'wangulo wun'we wu ri yini nhlekani mi amukereli ka munghana lona fm a ri ku lavaneni na muyingiseri muyingiseri wa mina i ta kota ku twa ku um n'wangulo wa yena wu ri yini tlheka ni khalanga ku sukusela ka hi nyenyanyani ekaya gezi a ri nga tirhi hi ye ka escom a giyani ku fika ka khume ntlhanu ene a va hi nyiki ti-reference na namuntlha na sweswi a va seta ene nkarhi na nkarhi loko munhu a va vitana a ma Emakumu a va fi. I Rogers Mashimzi. Mashimzi yi ta yi landzelela yeleyo ku suka ka ka bode eh, hi ndlela yaleyo yi ta landzelela va lava tirhanaka na timhaka ta gezi va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini swi kha swi teka nkarhi lowu ku va vanhu va hetelela va nga va kuma vukorhokeri 0860 00254 u na mingiselelo hi nhlekani
enhlekani khalanga minjhani hi pfukile minjhani ha ne vatomi kananga
okay eh ni kombela ku angula ka ya weekend ya ya EFF eh em ku vulavula ntiyiso khalanga mina a ni voni xintshunxo xa tiko leri ra hina xi taka xi huma ka tipolitiki hi hi ndlela leyi eh ku ve na leswi nga va kona ku ve ku love munhu kwalaho hi weekend a va tikombi ngopfu va va ri na mhaka handle ka ku humesa xitatimende xa ku um hi ta teka responsibility
kambe loko ku va tikombi va ri na mhaka mi vula yini a va fanele va endle yini ku komba ku va tikomba va ri na mhaka
a ku fanele ku va ku ve na a moment of silence kwalaya va onera munhu loyi a nga hundza misaveni a kha a ye a ka swilo swa vona so mara a swi vangi a swi vangi tani khalanga mm. so mina mm. loko ni langutisa tipolitiki ta south africa a ni swi voni xintshunxo lexi taku xi ri xa ku pfuna vaakatiko handle ka ku tifumisa na ku na ku na ku lava power handle ka ka an individual person swa ku solution ya south africa ni yi vona ingaku yi ta aka yi ta ta ka munhu ntsena a hi nge ni mi nyika xikombiso sweswiwani khalanga eh munhu loyi ni hleketaka ah, loko hi karhi ku heteka ti-data ta hina hi fanele hi hi- hi n'wi ndunduzela eh misa loyi va nge i colani va ngizokuthola hi vo vanhu lava va va hi tirhelaka vona vanhu lava hayi ti-political parties so ku tata stadium for mina is nothing um eh, khalanga ah, swi fana no ku nga ri ku ndlekeni ka nchumu
nametweni
danki khalanga khansel bab 0860002543 kusele timina ta mune ntsena yi va awara yan'we hi ndlela yo yele a yi koti mingiselo mina ku n'wangu wa wena wu ri yini 0860002543 va ri ku na un'wana hi loyi ndleka

mi fika eh. jor bolo n'we ka ku i 90 percent ya ya ya maforeigners mi fika jor a mi va hlayirisa ku yini hayi kona mani eh, eh, vanhu lava a va vonaka khalanga i maethiopia i mazimbabwe i malawi kwala mi wa kahle south africa se yi tlhariheni va swi voni ku malimi va yisa mugodini vanhu valava nga kumbe swi vona ka tivhoti next year ku hambi ku yina nchumu leswi aka swi endla migqivela eh, eh, mina ni swi lavi ku kaneta na na vayingiseri va mehe hi ku ni eh. pfumela ku n'we mi ta na mavonelo ya n'wehe a ne kambe loko mi fika ka va 90 percent na vayinini na mi kaneta mahemba mi yi vonisa ku yini 90 percent mi n'wi vonisa ku yini phela 90 percent mi vula ku ka vanhu va va 100 90 i vanhu va huma matikweni ya le handle se a mi va hlayerisa ku yini n'wina i, i, i mwana nga na xikandza xo lexi i xikandza xa munhu wa le handle hayi kona hina hina hi jikajika kwalaya ta hi vulavula hi vula a va to vanhu lati ndzimi ti vulavulaka va vula tindzimi ta ku hatela south africa vanhu va la vanhu lava a ku tele vanhu va le handle na hina hi ri kwala hi ya vona ku endleka yini hayi leswi a swi nga swi ni chavisa hala handle ka stadium ri kume se ku na hlola ma-orange hansi va thumbela ma-orange leswaku vanhu lava eleni a ku ri a ku a va hele ku dya ku ri i ndlala leswi ya ku mara vanhu ku va sapota malima malima futhi kahle kahle party yi dye khale leswaku a swi vulavula swona ku loko a wina election la ku hlongola vanhu lava va nga qaxaka i panyazi

papa ni pfukile hi kona hi pfukile mi kwihi hi kona um i bongi ndlovu la na kharankuwa ne um um ntirho wa a f ni vona wu fambe kahle and then um ni to lava ku sola ntsena leswi va nga swi endla loko se va ya ku heteni mhaka ya risimu ra kill the boy kill the farmer because um eh, bootpet loko hlangana valungu va ri group ku yimbelela risimu va ku kill the black kill the farmer eka swi nge yi khomi kahle se last week ni vone mi vitane buti floyd xivamba a ni kombela loko va ku swa koteka mi tlhe mo n'wi vitana hi discussa na yena hi yona mhaka leyiwa because swa hluphanyana la mintirhweni hi tirha na valungu swa hi embarasa ku na valungu va kahle van'wanyana loko se ku nghena mhaka ya risimu swa hi onhela ngopfu leswiwa ntsena a swi appreciate eh, mi vula ku va ri yimbelerisa xisweswo mi ri vurisaka xiswona kumbe eh, a va ri rimbelela hi tlhelo lera rin'wana hi ku ri ze ri ya jika khophe ra risimu rero ra ku a ni tshembi ku va nga tlhe va ha ri yimbelela futi
eya ri jika khothe nga ri va ri ku ku na aphili leyi nga kona swi nga endleka aphili ta na decision yin'wanyana ya ku hambana leya ku sungula leya so loko a va ku swa koteka a vo ringeta hi matimba hinkwawo ku ku nga vi na tinsimu ta ku fana na letiwa because hi to leti va onhelaka but pheta a swo boha ku va va swi yimbelela leswiwa hi kanene ku va ku ri hate speech mara vona hi ma na vona swi fambe kahle hi swona vusemi
papa ni mitweni ni khenseri swinene ni hi swona inkomo i awara ya n'we nhle nhloko a hi kume vange misava awara ya n'we lava hi nga tshembisiwa wona hi tatana hlulani fanuel magayisa loko hi vuya hi bulana na vandhawu le rihanyo a limpopo hi sweswo mingisero wa munghana lonene fm hi voyeli khenseli laci khenseli swinene um hi ta twa ku ku ta baleka nhlanga muni halaya ka makumembirhi timinete ntsena ku bela awara ya n'we nhlekani lowu Namuntlha hi te ri hi lava ku bula na va ndyawulo ya rihanyo a Limpopo hi nomo wa nkulukumba Neil Xikwambani. Hi bula na vona laha va landzelerisa mhaka leyi hi nga bula yona ku fi- eh, Ravuntlhanu eh, laha ku ri na lava va tivitanaka Giyani Concern Residents Group lava va ngerteri va vilerisiwa hi xiyimo xa xibedhlele xa khensani ku na swilo swo tala leswi va nga swi andlala um leswi ni nga na ku pfumela ku tatana xikwambo vanhu va swi twini se hi lava ku ta twa ku vo va angula va ku yini loko xiyimo xi tatana hi ndlela yo yoleyo tatana xikwambo ni nhlekani yi mi amukeleli ka munghana lonene fm nhlekani khalanga hi xewetana kambe ni va yingiseri hinkwavo va munghana lonene
a khensa swinene tatana xikwambani loko mi tineke nkarhi wa ku va mi ta bula na hina nhlekani lowu um vaaki lava ku ya hi lava va tela va vilerisiwa hi vukorhokeri bya kusuka exibedhlele xa khensani um swin'wana swa leswi va swi tshaheke i ku kala ka vatirhi ku thyaka ka xibedhlele ku kala ka switirhisiwa sweswo sweswo n'wina mi angula ku yini tanihi ndhawu le rihanyo inkomu maxi eh, ku nyikiwa nkarhi eh, mi nge hi kombisa leswaku um xibedhlele xa khensani a hi tangi laha ku ta khorwisa vaakatiko ku xibedhlele xa khensani xi hava swisolo kumbe swisandzu tanihi xibedhlele xin'wana xin'wana lexi nga koho la misaveni whether i xa mfumo kumbe lexi nga ri xa mfumo a ku na xibedhlele xa perfect kambe ti-problem leti nga va koho kumbe ti-challenges leti nga va koho khensani ta amplifayiwa kumbe ta ndlandlamuxiwa ni loko swi nga fanelangi hi vanhu lava navelaka ku fikelela swilo swo karhi leswi na hi nga se swi swi tivaka ku i yini ni vurisa hi ku eka tin'hwetinyana leti nga hundza ku na papila leri nga tsaleriwa mec ku longoloxiwa swilo leswi swi nga longolo swa ha vulavuriwaka hi swoho swo fana na ku kala ka vatirhi ku hlongoriwa ka madokodela na yini na yini um swi ve swi hlamuseriwa hi xiheri ka papila ri mec va nga va hlamula va hlamula eh, group liya kambe lexi hi hlamarisaka i ku instead ya ku engage loko swa ku nkarhi wun'wana a va khorisiwi hi tinhlamulo leti va nga ti kuma they are all over the place insulting the mec and insulting the ceo and swi hi komba nga ku ku na mobilization of some sort against the acting ceo wa xibedhlele xa khinsani loyi ni lava ku vulavula ni nga ti pfinyenge ku tanihi ndzawulo Hi ni ku tshemba eka vuswikoti bya yena. Hi vona nga ku xibedhlele xi stabilize-zile ehansi ka vurhangeri bya yena. A nga perfect kambe hi hi vona ku ri na ku antswa swinene eka leswi a tirhisaka xiswona. Ni ta swi hlamula swin'wana swa swilo leswi swi raise-waka because hambi ku ri namuntlha ku pfuke ku huma post-ara leyi nga na swivilelo. kumbe yi kombisaka swilo leswi swo tala swa swona ku nga mavunwa and na vona lava nga tsala leswi va swi tiva ku swilo leswi va swi tsalelaka a swi na ntiyiso kambe va le ku mobilizeni hikuva tinhlamulo hi va nyikile ka tona mi nge ni mi nyika xikombiso xilo xo sungula xi va xi vekaka le henhla le va vula leswaku ku na tidokodela leti nga ti-senior doctors leti nga hlongoriwa muhaxi a hi xihundla ku ku na doctor timbirhi ti nga hlongoriwa egiyani ehansi ka vufambisi bya the ceo xivangelo i mhaka ku Eka CEO loyi a nga hundza ku ve na nkarhi lowu vaakatiko va nga complain ku xibedhlele a xi fambi kahle a ku na leswi vanhu a va kumi vukorhokeri ivi ndzawulo yi endla vulavisisi eh laha yi nga va yi lava na ti-investigators leta ti-investigate mafambelo ya madokodela kumeka ku madokodela mambirhi a va nghena xibedhlele hi six ku ya hi laha va faneleke mara ku yi ku seven o'clock a va va chayele va tirha ti-surgery ta le giyani va sukela vanhu e-casualty va sukela vanhu hinkwavo so ndzawulo yi swi vona ku Rather than kuva hiku hina 10 wa madokodela kuve vambirhi hi lava tshamaka vari ka ti private surgeries swa antswa va va va va nixon course a va hakeriwa kuva enkhinsani full time so na hlamala loko vanhu lava va ha rilela madokodela va nga hlongoleriwa kuva va nga korhokeli vaakatiko na va lava ku hi va na madokodela la nga tirheliki vaakatiko hi ta va na nhlayo yo tala ya madokodela exibedhlele kumbe va lava ku hi va na madokodela lava nga tiyimisela ku korhokela vaakatiko xa vumbirhi lexi hi nga va hlamula xona i mhaka ya ku ku kayivela tinurse exibedhlele xa khensani hi na kwalomu ka 200 nurses staff nurses professional nurses assistant nurses 200 wa tinurse muhasho um now xiphiqo lexi nga kona lexi nga vula swa ku na mobilization against the ceo i mhaka loko ceo a nghena xin'wana xa swiphiqo leswi a nga swi identify i ku hambileswi nga na tinurse to tala swinene ku na vatirhi vo tala lava tinurse lava tshamaka nkarhi wun'wana ti-shorter etiwadini va kume leswaku problem leyi nga ko i mhaka shift system leyi nga ko xibedhlele kuma va tinurse ta le nkhensana a ti tirha eight days in ti offer six days out nawu loko fanele ku nghena van'wana ka shift leyi landzelaka eka eight days lava va nga offer six days va teka ti-sick leave so mi kuma ku ku na na shortage ku ku na vanhu lava nga offer lava va fanele va va entirhweni va eka ti-sick leave loko swi kumisa kuma ku swaku vo tala va vo hi lava a va endla leswi va nge i moonlighting eka swibedhlele leswi nga ri swa mfumo loko va heta ti-off days va karhela a ku na munhu la nga tirhaku 14 days hi ku landzelana nga si tshama off kutani ceo a ku a ku tirhiwe 5 days ku offiwa 2 days ku ku hungutiwa mhaka ya ti-sick leave na ku shota hi vone ku va na improvement swinene kambe leswi a swi tsakisangi vatirhi vo tala ngopfungopfu hi tlhelo ra vaongori so ceo a hi mali a nga ta rhandza hi tiko kambe u le ku korhokeleni ka vaakatiko lexi nga hi nga va hi xi kombisa last week a hi ri na van'wana va vateki va mahungu exibedhlele lava va nga va hi ta hi va komba laha va nga komba ku hlamala loko va vona leswi va nga swi vona exibedhlele versus leswi va byeriwaka so hi ti-social media and everywhere else na xin'wana xa lexi hi nga xi endla hi pfule complaints box ya xibedhlele emahlweni ka vona ku va hlaya ti hlayela mapapila lama nga a ku ri na mapapila yo tala swinene ya swivilelo laha vanhu va vilela swa vukorhokeri hi hlwerile lani a swa ma kahle mara nakambe a ku ri na mapapila ya vanhu lava va khensa vukorhokeri bya kahle lebyi nga swi kuma exibedhlele now leswi kombisa ku a hi swo biha ntsena leswi endlekaka enkhensani swi tele leswinene swi endleka kambe hikuva vanhu va le ku mobilizeni va lava ku hlongoriwa siye hikuva hi lava vulaka hi koka ti-social media networks a va vuli leswinene ti-picture to tala leti va ti-social circulate ka social media va ku hi le nkhensani tin'wani ta toho a ku la mboni ku hi le nkhensani tin'wani ta toho i ti-picture leti va nga ti teka before ku va na improvement va circulate ko loko u vona xiyimo sweswi ka ka ka those kind of errors tin'wana ta to they have changed ku na issue leyi va yaka mahlweni va vulavula hi ku ku pfanganyisiwa va vavabyi va tb eka wadi yin'we mhaka leyi yi clarify nala ka munghana ku wadi a hi cubikile wadi swi fana na loko u ri na yindlu ya five room wash yi vitiwa wadi hi ririmi ra xibedhlele hala ndzeni ku va na tikamera to five ta vanhu vo tlela so loko munhu a tlele ka kamara a un'wana a ri ka kamara a I le ka five room mara a va le ndzeni ka khubikili yin'we. So ward liya mi kuma ku yi na tikhubikili ta ku ringana five or six leti ndzeni ka to ku nghena ku mibedwa yo ringana eight, six kumbe eight. So loko ku vekiwa vambirhi va TB hala, ku vekiwa ti ti male medical hala ka kamara xihoxo xi va kwini kwalano. So va create impression ya ku vanhu va pfanganyisiwe eka khubikili yin'we va lo Vo lo kavanyeta hi mibedo a hi ntiyiso muhaxi. I mhaka ku a ku na understanding ya ku ward i yini eka vanhu lava circulate-aka swilo leswi ngopfungopfu lava nga le handle ka xibedlhele muhaxi.
Kwala ka yele ya ti-ward Tatana Xikwambani lexi a va xi tshikelela ngopfu a ku ri timhaka ta ku hikokwalaho ka nkayivelo wa vaongori Va vaongori lava va tirhaka aka TB ward, xikombiso, va khupuka va ya ka male eh, liya ya mi yi vitana yini surgical Yes. se vo khupuka khupuka va ya hala na hala se va nga va kha va teka TB hala va yi yisa halaya a a ni tivi ku swi cincile ke khale a ni tiva ku eh, loko va va vaongori va kha va tirha TB ward va tirha TB ward loko va tirha kwihi kwihi va tirha kwihi kwihi sweswo sweswo no no eh a hi mhaka ngopfu ya swona sweswo leswi i mhaka ku la ku rationalize na ku tirhisa kahle switirhisiwa leswi u nga na swona last time loko ni ri ka nongonoko loyi ni kombisile ku minkarhi yo tala ka tb one mi ta kuma ku ku na muvabyi wun'we kumbe vambirhi kumbe vanharhu at the most eh e-tb ward for nkarhi wo leha so you can't say hi mhaka ku i ward yi ri one ku laveka operational manager ku laveka ti-professional nurse tinharhu ku laveka ti-assistant nurse lava nga ta korhokela munhu wun'we vhiki hinkwaro vanhu loko va heta ku n'wi nyika tiphilisi hi 10 o'clock va tshama hansi ri ze va boheka ku sikima so hi vone ku swa fanela ku ntirho lowu va wu tirhaka ku ya hi tiawara leti va nga ku va fanele va korhokela na vatirhi van'wana so a hi issue ya ku hlanganisa tiward ngopfu a hi issue ya ku kala ka space kambe i issue ya ku endla ku mm. vatirhi lava hi nga na vo va tirhisa leswi va faneleke va tirhisa swa ku ya laha va nga pfuka nimpundzu va ku va tintirhweni lexi vanhu va xi lwelaka ngopfu i ku nkarhi wun'wana hi mhaka va tirha tb ward a va tolovele ku va ta korhokela muvabyi wun'we hi siku loyi va nga ta n'wi vona nampundzu va heta ku vona hi dokodela va n'wi nyika tiphilisi loko a tlela va va nga ha ri na ntirho wun'wana va endla swa vona up until such time laha ku nga ta fika nkarhi wa ku maybe a langutiwa nakambe endzhaku ka four hours kambe sweswi va boheka ku va na va tirhana na vavabyi van'wana lava nga koho laha ka wadi liya le kusuhi because tiwadi leti ti lo hikiwa hi rivanti ntsena tb ward na male eh, eh, eh, na male ward leyi ku vulavuriwaka so munhu wa swi kota ku famba a ya hala a ya hala hikwalaho ka ku va hi la ku Endla swa ku vatirhi va hina hi va tirhisa to the optimum level ku ya laha va faneleke va tirha hi kona muhasho.
Se leswi mi nga kombisa timhaka ta ku swithombe swo fana na leswiya swa ku swi nga va swi nga ri swa swa le Khensani ku na leyi ya timhaka ta ta ku kayivela ka vatirhi ngopfungopfu vo basisa va ku ku pfa ku kumeka tingati ti kha ti hangalakile na video yin'wana va nga ni siyela yona laha va kombisa timhaka to toleto ta ku um lava basisaka va kayivela xibedhlele lexiya mi mi mi tiva yini hi sweswo well exibedhlele hi eh, ngati yi nge kayiveli muhaxi a ku si tshama ku kayivela ngati exibedhlele ku swibedhlele ku ta vanhu lava nga vaviseka vanhu lava nga tsemiwa lava nga duvuriwa sweswo sweswo mara problem leyi nga na yo hi leyi i ku enkensana eh, swibedhlele hinkwaswo swi va na ko ecasualty la nga ti yi thonaka and everywhere else mara problem leyi nga ni khensani i ku hi mhaka ku u na vatirhi lava nga aggrieved hikwalaho ka xiyimo xa xibedhlele na ceo loko ko nghena muvabyi a thona ngati before ti-cleaner ti ta tlini va ta va tekile photo van'wani va vatirhi va rhumela ehandle ku swi seculatiwa ku ceo a nga tirhi na ku tlina ku tliniwa issue ya cleanliness muhaxi i can even challenge you ku namuntlha loko mi ku na swi tiva ku mi tirhela matlhelo ya giyani mi ya nghena exibedhlele mi ti assessela hi n'we vinyi the state of cleanness xa xibedhlele xa khensana a xi perfect mara leswi vuriwaka ka social media i pure exaggeration vatirhi va va va ri koho eti va ku cleana during the week na hi ti-weekend and xin'wana lexi ni lava ku xi kombisa i ku mobilization leyi endliwa hi ndlela leyi ku za va ku xota vatirhi i mhaka ku loko ceo a fika xin'wana lexi a nga xi endla i te hi nga va hi ri na nkayivelo wo karhi mara a wu hi tsandzisi ku endla swilo swo karhi munhu loko a tolovele ku tlilina kamara yin'we hi siku loko a heta a veka mopo hansi a tshama hansi kumbe a ya mavhengeleni si wa ku no hi mhaka ku u le ntirhweni between half past seven half past four loko u heta ku tlilina kamara leyi ku ku va ka ha ri ten o'clock Nghena na le ka liya, na le ka liya, na le ka, hi ku ntirho wa wena i ku basisa. Ku za ku ba nkarhi lowu ku chayisiwaka. Hi leswi vatirhi lava hi nga na voho exibedlhele va nga laviki swona. Va lava ku ku munhu i fanele a tirha xindhawana xitsongo, a tshama hansi kumbe a ya emavhengeleni kumbe a tiendlela swa yena. So xin'wana xa lexi endlaka CEO loyi hi nga na yena i mhaka ku i ba nenge hansi ku loko u tele ku basisa xibedlhele, basisa for nkarhi lowu u nga wo koho xibedhlele loko nkarhi wa wena wa ku tirha xibedhlele ku va eight hours a ku na xin'wana lexi u fanele ku va u xi endle xibedhlele u fanele u va u ri ku basiseni handle ka loko u va u ri lanchini kumbe ku nweni ka tiya mara hi na problem ya ku hi mhaka ku vanhu va lava ku basisa ndhawu yin'we va tshama hansi hi ten kumbe eleven ku fana na vatirhi van'wana lava ni nga teka ni nga va vuli lava nga dumanyana ku Eh, u to kuma va tlele hi 11 la la tlhelo ka inana hi leswi ceo wa yena ekhaisani a alanaka na swo ku hi mhaka ku u tele ku basisa a swi vuli ku loko mm. u basile ka kamara leyi ku basile ku na passage ku na nurses home ku na tiwadi letin'wana a swi a ku na mubasisi loyi a nga tholeriwa ku basisa maternity kumbe eh, eh, surgical kumbe casual loko u heta ku basisa casual ti ku basile loko ka ha ri level o tlula loko swa ku tb wadi yi thyakile la ku basisiwa Wa yisiwa TB ward ya tlina swi ku taniya taniya taniya taniya hi xin'wana xa xiphiqo lexi CEO wa xibedhlele a nga na xo ene lexi ni lava ku xi kombela swinene ka vaakatiko va Giyani i ku va va seketela acting CEO hikuva hi vona ti improvements ta kahle swinene problem leyi nga ko hi leyi muhaxi hi na case study ya xibedhlele xa Philadelphia eMutsi eSikhukhune, xibedlhele lexa i Regional Hospital that is about 53 kilometres kusuka ePitori. Ku ya hi mativelo ya hi ya matirhelo ya madokodela ngopfungopfu ti specialist ti la ngopfu ku tirha swibedlhele swi nga le kusuhi na madoroba lamakulu ku va kota ku tshama kona. Mara hi mhaka ku ku na ku nghenelela swinene na ku tshama ku machiwa na ku tshama ku vulavuriwa swilo leswi nga ri kona ku endliwa switori swa mavunwa, xibedlhele xa xi le ku struggle-leni ku attract-a vatirhi va ku fana na ti-specialist na tidokodela ku ya va ya tirha exibedhlele lexiya hikuva a ku na munhu la a lavaka ku tirha eka hostile environment leyi community ya ko yi nga n'wi appreciatiki sweswi vatirhi va khensani ku na vatirhi va le khensani lava tirhaka hi ku tiyimisela swinene lava basisaku vaongori lava tirhaka kahle hi kumaka mapapila ya vanhu lava va khensaka mara loko every day va twa ka ti-social media eka ti-radio ku vulavuriwa swa ku enkhensana ku tirhiwi nchumu vanhu va ko vo hola mahala va za va ku e swilo leswi hi swi endlaka a swi voni hi munhu kahle na hehe hi endlani hi ti tshamela hikuva ku na munhu la appreciataka so community ya, ya Giyani yi na responsibility ya ku loko xibedhlele xi nga tirhisana of course a yi raise mara a yi ve constructive lava raisaka ti-challenges ta le Giyani sweswi a va constructive a va lava ku aka va lava ku bidlisa hikuva loko ri xile va ri CEO a fambe CEO a fambe CEO yi le ku dyeni ka mali a ku na mali leyi CEO a yi dyaku by the way CEO a nga issuwi ti-tender ti-tender ka ndzawulo ya rihanyo ti issuwa ehead office ePolokwane right ku na centralization ya ti um tenders hi mhaka ku lava ku complya ka swilo swa ti-audit so ceo a nga le ku ixiweni ka tendara a nga le ku endleni ka nchumu wo va ku ti tirheleni ka ntirho ku tiyisa ku xibedhlele xi ya emahlweni
hi sweswo hi sweswo mintsiro munikana nona fm ni khomele um a ku ri ku cincacinca ka timhaka ta gezi kambe ke a na ha kombisa ku tanihi vaaki hi nga pfumeli ku nghena ka xiyimo lexiya xa ku ti onhela leswi swi nga swa hina eh hi ndlela yaleyo ni ta ya sweswi eh, tatani xikwambani sweswi a mi nga kombisa ni ta ya khensani eh loko no va na nkateko ni vona ceo a hi ta kota ku vona eh, va ni nyika nkarhi wa ku kota ku vona vona eh matshamelo ya swilo hi ndlela yaleyo ni ta kota ku va eh rito ra ra vayingiseri kambe leswi ni va ku hetisela hi swona na n'wina tatana xikwambani hi lexi Eh, loko mi languta xibedhlele xa khensani loko ni nghena mi swi vitana yini kambe n'wina swi tiviwa hi vanyiko mani va ri yini landscaping um leswaku komba ku si nghena xibedhlele mm. ma swi vona mm. loko mi mi jikela hala tatana xikwambani a hetiseni um landscape ya n'we a yi fani um loko jikela hala moxari a ku fani na loko jikela hala tihofisini xibedhlele xa n'we ku basa ka xona Eish, ah, this- ya ni sabotage. Okay. Um an ana mi twank an mi tsemile mara ntlhontlho lowu hupa ku ma ni twa la mi nga kona lexi a hi lava ku xi kombisa i ku eh, of course ku na mhaka ya eh, ku xibedhlele xa nkhensa lowu mi xi languta rivala ra xo i rikulu swinene um that is why even in terms of eh, landscaping ku nga va na mhaka ya ku prioritize ku ngopfungopfu laha ku nga le matihlweni ya vanhu um ku fanele ku tshama ku basile ku ri kahle um kambe hi swin'wana swa leswi hi nga le ku swi languteni hi langutele ku ngetela eka nhlayo ya vatirhi lava nga na va ngopfungopfu ka ti-groundsman and so on mara ku na isha critical leyi ni lavaka ku yi address leyi nga raiser hi vanhu lava va va complainaka hi ti-issues ta le giyani va xisa vanhu ku ku hava ti-senior doctors ti-resignile xibedhlele ku xibedhlele xi rhana ntsena hi ti-junior doctors A hi ntiyiso i vunwa bya rihlaza hlaza hlaza hlaza kumbe bya ntima byi hi na ti-doctor to hlaya leti nga ku they are very experienced na doctor to fana va doctor Mchavi lava nga na va 25 years experience na doctor to fana va doctor Matsevula doctor Maswanganyi doctor Nkuna doctor Rasolopo na van'wani va ti-doctor lava va nga koho as eh, ti-full time doctors ivi hi va blender hi leswi hi swi vulaka ti-community service doctors because ku ya hi matirhelo ya ndzawulo ku laveka ku tivi vanhu lava humaka exikolweni va traina tanihi doc loko hi nga lavi ti-community service doctors enkensani xana vana lava dyondzelaku dokodela va fanele va traina ka swibedhlele swa le kini lava humaka va ri jani for instance so hi na to hi tlha hi va na ti-sessional doctors hi na doctor letikulu to fana na va doctor dombo na va doctor mbiza lava endlaka ti-session enkensani hospital so i vuna bya ntima ku ti-doctor leti hi nga na to the are junior mm. hi na ti-senior doctors exibedhlele se that's why ni ku vanhu lava va raisaku ti-challenges ta le khensani a va constructive at all va ti lavela swa vona nkarhi wun'wana va le ku laveni ka tithendara kumbe va le ku laveleni ka mintirho a yi swi tivi kambe a hi ta ku loko va ri ku ti laveni ka tithendara a va endle ku fana ni un'wana ni un'wana va fila ti-tender documents va ku destabilize xibedhlele swi nge nyiki attention ya vurhangeri bya department ku va va ta va ku a hi vulavuleni tikhonweni hi tanihi ndzawulo a hi vulavuli na vanhu etikhonweni Hi ta va engager publicly loko va raiser mavunwa hi ta ma clarify eka media just like this mara a ku na voko ra le ngubyini leri va nga ta ri kuma ku huma eka ndzawulo ya rihanyo hikuva hehe tanihi ndhawu lowu wa confident eka ntirho lowu nga le ku endliweni Nkhensani wu nga va wu nga hetisekangi kambe hi ku ya ka nkarhi ha swi vona ku hi le ndleleni ya ku kongoma kwini
Tata Tikwama ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomu Mashi. inkomo sweswo mi ntsira munghana lona fm khomeli ku fika ku va na swiphiqonyana swa vuthekiniki kambe hayi se swi tshamise kahle kahle hayi swa vuthekiniki network eh, hi ndlela leyi kambe hayi hi ta yisa mahlweni nongonoko lowu fanaka mundzuku kusuka studio 13 vuhumelerisi bya ncindani eric mavasa mina ni khalanga pet mathevula mi va na siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela munghana lona fm nongonoko dzumba ra mina wa ha ya mahlweni na ike ngoveni kasi ke na malachi va ta va va ha ya mahlweni va mi nyika swiviko hi tlhelo ra timhaka ta mitlangu ya khapu ya misava ya vaxisati leyi nge le ku yeni mahlweni kusuka australia na le new zealand hi ndlela yaleyo va na na siku lerinene tata